Bydd y goles da i ni heddiw, Rhys. Oedd, um, three points pwysig iawn a, a, ac tyd, ma, ma, ma nhw wedi bod ar rediad da iawn, so i guro nhw adra, mae mae'n neis lle, ond oedd y performiad mwy na byd y ffantastig yn ein tîm A guro nhw ni pum pion yn yr ofal, um, dipyn o fisoedd yn ôl, beth oedd y gwaniaeth iddo? uh, personnel, sharp, um, y desire, y belief, bob dim dwi'n meddwl, um, oedden nhw'n ffliad ag yna. Dwi'n gwybod ar y diwrnod, da ni'n gallu cypitio fy rywun. Nath yr detail ddim cael ei rando ar y diwrnod yna, fe 5-1. Ni'n chwarae trin cefn efo wingbacks, o wingbacks o swat uchel, a wedyn cael yn isolated yn y channels lle, so ia, da ni wedi newid diweddar i pedwar yn y cefn a deweld lot mwy uh, solid a structure. Ac um, rai fi ddweud gair am Adam Davies, mae o'n mae o'n ôl i orau dydy? Ynddi, mae Adam wedi bod yn outstanding um, er stolig rili. Really. A dychod, efo bob stick a mae ma confidence a falle'n peth mawr a cael ddiod gol a, a cael ei nôl nhw iawn, just y belief na'n fo'i hun lle, achos 'da ni'n gwbod ar yn diwrnod be mae o'n gallu brodiwsio 'lly so yym na prowd iawn o Adam o fatha man possessed o'n i ddeud ia. Ia, athon ni fyny dwy gol i ddim, yym nathon nhw ddod yn ôl i dwy dwy, sud o'ch chdi teimlo adeg yna, o'ch chdi'n confident o'n i'n mynd ymlaen i guro? Siomedig mwy na byd oherwydd y manner nathon ni gynseidio, ma' 'na dau gol rili rili siomedig. di gin i a sofft. Mae ma standards ni fod yn well na hynna. Oedden ni siarad a lot yn yr wsos a cyn y gêm amdan set pieces yn y ddau bocs li. Um, so wedyn ni roed yr, yr, yr iwdio'r gowi a fatha nathon ni, oedd rili disappointing, ond dangos lot o gymeriad wedyn dwi'n meddwl gyn yr hogia, unwaith nathon ni kind of weather the storm a ffeindo'n traed eto, wedyn noson ni wedi cael be, 4-5 eto wedyn swn i ddweud. Dwi'n meddwl bod sti gol i offside, pob di bod ti ddim. Um, tod, ma, ma, dyn ni cael gymaint o jances. a dwi'm yn gwybod sut mae Kane Owen yn cael, neu sut mae Rhys yn cael y, y pleser i wneud y sub am Kane Owen. Mae'n 100% second yellow a ddos o fod i cyrdd a da. So hwnna'n neud y gêm yn hollol wahanol wedyn, ond ie, yeah, na fo. Ie, yeah, dwi'n meddwl swn i'n byd dweud mwy am hynna, ond da ni'n gwybod weithiau dydy pethau yn mynd ffordd ni ar y cae weithiau efo, efo officials. Mae gen i ofn ond mae yna patrwm does. Um, a jyst meddwl ydw i uh, yn symud ymlaen rhan, wyt ti'n meddwl um, mae'r momentum gyda ni ar hyn o bryd, da ni, da ni wedi chwarae dda sy'n confes, ond da ni eisiau picio hyd yn agos? Na, a mae momentum masif yn pel droed oherwydd just y confidence a'r belief na mae'n dweud, a Dw'm yn meddwl alli di byth fod rhy confident. Yym, ond ti'n tynnu gêm TNS allan, da ni di just colli 1-0. Da ni di chwarae rili da yn bob un gêm arall, da ni di rili pwsio a di trio chwarae ar, twyd, lle cyfostera weithio efo'r cae yn anodd a'r, efo'r conditions lle, ond twyd, mae'r hogiau'n sticio'r game plan a maen nhw'n trio gorau a tyd, da, da ni'n dod â results da lly, so na, dwi'n meddwl bod ni'n picio rhy fuan, da ni'n just trio ffeindio'n traed a tyd, cymryd bob gem o'n dod. Ac o'ch ti sôn am y set pieces gyna da, um, mae'n neis gwrs yn traf yn sgorau ni. Yndi, yndi, nes i ddweud nhw fanna, mae gennym ni ta chwech giraff ydi, meddwl fi. So mae'n hen bryd hyn i chi neu rhywbeth amdano fo lly, ond na, da ni'n gwybod, tyd, rhwng Ryan, um, mae gen ti Phil yna, mae gen ti Adam, mae gen ti Gwen a mae gen ti Paolo, mae gennym ni lot o height yn y tîm, so mae rhywbeth da ni'n rili mindful a trio gweithio ar yn training i di neud siŵr bod yn capitalisio achos mae yna gymaint o small margins yn y week ma, especially yn y top six, so mae pethau bach fel yn gallu gwneud masif o wahaniaeth llia. Ac yn ola, cefnogwyr wedi fotio um, Palo Mendes man oedd yn atchyd o, cysyno? Ia, yeah.
fysa wedi gallu mynd i'n 23 yn nhw, ond ia, midfield baton na fanna, da chi'n gwybod beth ydych chi'n wedi gael yn ebyn hyn, maen nhw'n physical a falle, so na, sgynna, sgynna i ddim uh, gwerthwynebiad yna lle. A, a, na i ofyn un arall i chdi ta, perfformio gorau o'r tymor heddiw?